Aa, abarigereri b'Enogo TV, naende nechingaki chinde chingiya tokoumerana, mogonsoncha, nainche mbaroche nkonya kobaerera igoro y'omogusii buna amenyete, buna anchete ebinto biaye bibe, buna buna etaterete, eh, chingako, emegiro, chinsoni, nayande, noboroso, bwa mwanyagetinge, ayagerete tokorwa kw'egesaku ki'omogusii, aa, naende nobwansu bw'okomenya amo nabanto, aa, abanto bamino eamate nebi mware koria. Aa, twarakwaneire atari make korwa agwo nyuma, twarakwaneire igoro y'ebinto ebinge, lakini rende nkeroo totana gokwanera, naende Ninki eroche na kegenderete? Abanto ngokumi barenge nabagaaka baria ba kare mbamenyete, naende bamenyire emiaka eminge. Ah, oise korigereria buya, igo okonyora ng'a eki gekogera bakomenya iga, nendagera, endagera eria bare koria. Omogusii nabwate chindagera chiaye, naende nchiarenge nyinge ko Chindagera echi ekero chikoriigwa, nabo okonyora aye nomogusi nabo abwate chinguru chi'ogokora kende gionsi agokora, naende omenya amatuko atari make. Engaki ya bono, chindagera chiabeire chinyinge, naende chiachakire korosigwa enchera eng'ao, etarenge eria omogusi are koigekera. ng'a omogusii nabwate enchera are korosia chindagera chiaye, igo nataka torarigereria ime ase enka y'omogusii indagera ki chiamanyekanete mono gose chiarenge echi'eng'encho mono kobua echinde, naende abagusii babwenerete gochaka kweigerana gwetatera na komenyera ekiagera nachi chiare gotobeka twamenya boronge ase chinsemo chiria twamenyete, chindagera negento kenene sana ase ase mwanyabanto, naende ase chingencho chiobomenyi chindagera nachi chiare kogera kwaba eki kware koba gose kwamenya amatuko kware koba. Chindagera chinyinge chiagusie inchiabwate borwaire. Chindagera chinyinge chia gusii, nkware goteba buna oche otige eke, oche otige eke, oche otige eke. Bono bachakire kogoteba naende ng'a kari gento eke, kari eke, kari eke. Ase eng'encho totancheti koria chindagera chiaito. Ngokumia sana ekero okonyora ekegori eke egeke, obokima bwa obori bwabekirwe emesa, omwana omanye gokwana without shame ng'a inche tindi koria maroba. Yaani tamanyeti buna obokima bwobori nabwo the main endagera yomogusii minto mwanye getinge tiga tochakere obori mbare oo batanya korora obori naki motatekereti abana baito bamanyere obori naki ngokumia obori nekemeri naende eye nere endagera enene ya mwanyagetinge. enchera yare korosigwa, obori nigo bokobusorwa mogondo, ki bwabosoirwe bwamerire bwaba bwakina bwaba ekeande, ekero bwabeire bwabusorwa bwairwa bwagachukia ake. Ake age nobokobotera bw'agachwa, kibogachire kiage abang'ina baborusia ororo, a babwanekera babwanekera amatuko abere atato gose ane, ekero babwanekeire bwoma. Ekero bwomire abang'ina bamanya okoborusia ororo bamanya kobosonga. kobosonga yaani ne, ne, nebi, nebige eh? babosonga nebige babosonga baborusia ekero baborusiri bamanya kobo kobogacha emenyoncho ime timanyeti gose ekiare kia ke mbamanyete nki omonyoncho timanyeti gose mbamanyete nki ekonu timanyeti gose mo momanyete. Inki eke? Ntoma, timaeti gose momanyete inki inki oroteru gose orogare. Bono bare kobobeka oroteru ekero barusirie ekiage babeka oroteru basonga, ekero basongire eh barusia chinyeke chiatigara chioka. Chinyeke echi echiarenge ao ao. echiarenge ao aye, ntwabwate chinyeke chiarenge eh, ekero bwabeire obosera, yaani baonge barosiri chindabu chiarengeo chi chiabwate ekieni ki'amaroba, nchiarengeo echinde e ntanyeti lakini kobwati omong'ina ntetera kiabegete. Ah korwa agwo, ekero bachibekire chi chinyeke echi chioka, bach ba chiare korokwa egesera, egesera, onye na ebituma ebiare korokwa enchori, yaani e- eria bakorusia entang'ani, chinyeke chintang'ani, naende echi chiasikire chiaire chiaire ya- ya- yaani ekero ekero bakorema bakorusia barosirie chiria chintang'ani, okonyora buna ichiaire amasikani gete, omogusii nabwate eng'encho yogosika ebinto, mpaka nonye ne chindagera nchiabwate enchera chiare kore namasikani aye. Igo boria boria obotang'ani egesera mbwabwate enchera bware gotaterwa ne chinyake chiria inche tari bwonsi pi bware gotumeka goika boke bware bware bware gotigara bwacha kobusorwa. bagacha boke nebituma naboigo enchori eria entang'ani barusia bike biria ebiya bagacha erinde nankio naende basimeke. Bono minto mwanyagetinge ekero obori bwarusigwe ekiage bwarosigwe chinyeke bono nabo bokorusigwa bwachaka ko. bwachaka ko, koburugwa, eh, bwachaka koburugwa ekero bwa, bwa, bwasirwe norogena rwa baba, orogena rwa baba, rwa baba, orogena rwa baba, nasinyirwe na konya gonkorosia, baasia, bagotera obosio bwabo. Ekero obosio boria bwabeire, nario amache akobekwa riko, intwe mwanyagetinge kwarigia ekeburugo, Ekeburugo otari omogaango, ekeburugo, gwachaaka koburuga amaache aria, gwaroseria abanto erongori, erongori yabeeka agwo, erongori yabekwa yabekwa enyakaruga ime, mwachaaka gotaerwa, mwachaaka konywa obori. Igo korwa ase obori, ntwabwate erongori. Obori obo obo obo, nabwo bware komiterwa A obokima, obokima bwarosigwe, bwarosigwe ne ng'a ne bwabekwa ekee. Ekero bwabekirwe ekee, bwabekwa agwo abanto baria, obo na obori, igo kwanyorire na mbobwate erongori, mbobwate obokima. Agwo agwo agwo, egento nkere kiarenge ekenene sana ase abagaaka na abagina ba Gusii, kiare gotuma Ase rituals, yaani ase emeyega yonsi pi gekorokwa amarwa. Amarwa aya nao are korosigwa korwa ase oborii. Igo yare koba iga minto mwane getinga. Obosie bware gosang'ananigwa amache bwaba ekenoko. Obosio bwasang'ananigwe amache bwaba ekenoko. Ekero bwabeire ekenoko, bwainekwa. Bwainekwa bwasikwa ase egetera ime. Bwainekwa bwasikwa ase egetera ime. Iga ase egetera bwabuta ororo. Ekero bwabutire bwarusigwa bwaba chinkara. Ing'aki bwaba chinkara bwakarangwa negetuba bwaba chinkara, ekero bwabutire egetera ime amatuko abere atato bwakarangwa negetuba bwaba chinkara. Ekero bwabeire chinkara obori bwabekwa amache obori, ekero bwabekirwe amache bwamera ase nini, ekero bwamerire bwatwara amaiya. Amaiga aya bwamanya kwanekera bwanekera ouma, amaiga ekero oumire naro tokoroka ememera asiegwa ekero asirwe amanya koburukanigwa chinkara chiria mh ememera bono asiegwa aburukanigwe chi chinkara ekero aburukanigwe chinkara amarwa aengwa. Aa, abagaaka banyanywe nabang'ina nabande. Minto mwanyageti inge. Amaru iga arenge koreta abanto amo. Abagaaka nabang'ina tari baana. Baikaransa banya kogayana ayabachigete, banya koererana ayabachigete, banya korongeyia egesaku.

Naende amaru aya are koretwa kera ang'e kera omoyega omwanagi akoiborwa amaru naro nenchera nere akorosigwa, omwanagi akwarokigwa amaru naro, omwanaki agosaru amaru naro, naki okonyora marwo aya yegenka takaniri korosigwa atatiga bono abanto bakonyarosia basang'anani echang'a chang'a njarenge ya mogusii. Echang'aa yacha nabanubi, eh, abanubi nabo baretete echang'aa, bagachaka kworokia abagusii, abanubi baria bachete korenda abasongo, ng'a ng'aki echang'aa ekorosigwa korwa ase amarwa aya, echang'aa ekamanya gochaka korosigwa. Aba- aba- abagusii bakanyeroka ogo egento ngiacha agwo ogokubokia, ogokwa bokia. Marwa ake gusii tari gogoita okuboki, yaya. Amarwa aya iga arenge ay'emeyega ao ao, na ebing'wanso, na kende gionsi kiare gosangwa, okwakonyora namarwa nabekire ororo, naende iga are koretwa mono mono. Omong'ina oria oengete onyabeke enseka. Ekero anyabekire enseka, bareta nenyungu eyende yare korokwa entereko. Eye entereko nabo bakonya koira egesanda naki entaorio, egesanda naki entaorio banya koruseri banya kobeka gocha entereko. Entereko ime nabo abang'ina bare komentera amache, amache amorero. Aya bono amache aya ekero banyamenteire, Ee, abagaaka bamanya kobeka chinkori chiabo ime, bamanya konywa, bamanya goteera emeino, bamanya goteebania eeru. Echang'aa yacha ng'ora, echang'aa ekero yacha abagaaka abanyerogetie ng'a kai, nki ekokari koria ogokubokia?

Intwe mwanyagetinga. Igo amaru nendagera, ensemo ye chindagera chiria chiarenge ororo kera rituko ase omogusii. Lakini njarenge specific ng'a nabagaaka bakonywa, nabang'ina abagotu, tari baana. Igo ensemo eye ase abana bachaka konywa amarwa, uh-uh, echi tari ing'encho chia mogusii. Echi nchiarenge eng'encho chia mogusii. Igo obori igo bwarenge ensemo ye endagera enene mono ase omogusii. E, a, ebinde namaemba. Amaemba nao arenge, naro nabo are korosigwa buna obori. Amaemba, ekero agosigwa nabo are gosangananigwa na obori, asiegwa. atumeka buna oboria bware gotumeka, naende naro nabo arenge endagera enkong'u ase omogusii. Na egento kende abagusii bare kori na emiogo, omwogo. Emiogo nchiamanyekana nero yare yare gosangananigwa na oboria. Nonya mbono iga baria mokoria obori, okonyora na goika osang'anani omwogo, ekero osang'aneti omwogo okonyora na obosio obwo igo bogotuna entera. Igo amaemba, na emiogo, na obori nabo biare kobekwa amo, biarosia obosio, omogusii orue gobokima obwo omanye koragera. Intwe mwanyagetinga, eye nensemo y'endagera. Ebituma ebi chibando biacha ng'ora, nerieta chibando nkorenge na ekegere, ebituma eki nakio ekegusii. Eye nendagera yacha bwango iga, naende teramenya ase omogusii moono. Tiramenya ase omogusii mono, ko nere oo naende yabeire eyio eng'encho enene ekiagera bono iga mochie toiyo abanto batari koribokima bwa bituma, naende mochie toiyo bituma bitari gosambwa ki biamire. Bono egoekana ebituma biachete bigachaka korusia oborio ororo, Ekiagera bono iga buna tokogamba inche naye, abanto abange nebituma ba obosio bw'ebituma bagotumia kobua obosio bw'obori, e- emiogo, eh, boria bware korosiwa kare na amaemba. Emiogo, amaemba obori versus ebituma. Bono ebituma biairire naende ebi bikwama bwango buna obori, naende biachakire gotumeka mono, igo bono okonyora buna mwanyagetinge. Gusii yaito abanto abange bono banchire obokima bw'ebituma mono kobua obw'obori. Rakini onsi kogenda onyore abagaaka ba kare abange bare moyo igo bagotaka baigwe obokima bw'obori. Igo, inki obokima inki bokorierwa? Aa, obokima abwo are korierwa chinyeni chinyeni chi'omogusii chiarenge ao ao. Minto mwanyageti inge, ekero obokima bwarugirwe bw'obori gose bw'ebituma, chinyeni nachio kware go ko koegwa kwariira eh chiasuguma obokima boria. Ne chinyeni chintang'ani momanyete omogusii anchete ne chinsaga. Chinsaga chikoberigwa namache chiarutwa ebara, igo tori konya gochiyeka, lakini rende aba bono nkobekora egetunguo okwabeka chinyanya, aba kare bare gochiruta igo, barigia egetinya kie kie kiamaguta eng'ombe, baruta ime, bamanya kobeka namabere eh. Babeka amabere, ekerimo ki'amabere kiare kogachwa giatondo ekianya goakoga, barusia iga babeka ching'eni echio kwaragera ogokumia. Ching'eni chinde na enderema, enderema nero omogusii are gotumia koragera gotirimbokia obokima bw'oborii gose bw'ebituma. Enderema nere oo mpaka bono, ababana bange mbanyiancheti ngokumia sana. Oise konyora obokima bwa obori ne chinsaga chisang'anirie enderema chibekire amabere, yaani ore aragere okumia, naende igo bori very nutritious. Okoba ekioma, abagusii baminto, tatera endagera yaito, Chinyeni chinde atatiga enderema nemboga. Emboga yare kwama ande onsi kera aase. Geticha nkeiyo kia mong'ina getabwate enderema nemboga, nechinsaga. Chinyeni chinde nerikuneni, rikuneni.

Chinyeni chinde ntari korora matuko aya, buna ekeroti, tindochi gose banto mbachinyorete gose ngochiribare, naende echi nachi chiare korosia omobere rinagu, rinagu nariro rindiacha, rinagu ndiro buna chinyeni, na abanto barianchire mono. Chinyeni chinde na omotere, omotere Omotero nabogochirera enderema, lakini oro okominyoka bwango kobua enderema. Rikongi iro nkoriegwa riare, mpaka nonye bono nkoriegurire, kio riroseti boronge. Abagusii ngotumia barenge rikongiro buna chinyeni. Ntobwate rinyamwae, ntobwate omokonga, amokoboria abagaka babaerere chinyeni echi ng'ai chiagatokire, chinyinga echi chiagotoka ang'e na roche, gose egeticha ki'omong'ina. Naye omogusii nao are kwerendera ase chindagera korwa aa, chinyeni chinde ne risosa, chinyeni chinde na ne rise, rise rigotoka ang'e na rochie, abarigokune nabo rigokorura, kweri chiri ne chinyeni ekero kwachiyekire, oboruri boria bokorwa obwaera. Ntobwate omong'enche, omong'enche onga rise, ntobwate egesare, egesaare kegwa gegotonontera mono ki kerosiri boronge, ntobwate enkurura. Echi ne chinyeni chia abagusii. Igo chinyeni ne chinyinge chiarenge gusii ata tiga chiasirire naende chikare koera totainyoreti gochirenda tochibeke geticha gose tochibeke mogondo, echinde echiare gosangananigwa echiria chiamerera amo. Bono chiasirire, ase engencho abagusii totari korenda ebire biaito minto mwanyagete inge. Tware gotatera chinyeni echi ao ao naende nabo oranyore na abanto bagocha koirana gocha gochirigia korwa asore. Neyio nenengo. rende ango manya ase chinyeni echi ao ao twakwanire chigotoka ochisimeke orore egeticha eh mpaka nchire ochikorokwa egekondo mpaka riboroche ne enkurura echi ne echinyeni chia omogusii. Komenta bono na ase chinyeni echi omanyete ekware konyora ah enyama nero okorwa ase chisimbagera Ekorosigwa nabang'ina na abagaaka ase chinchera ao ao. Minto mwanyageti inge, ase Enogo TV nabo tokonya koinyorania ebinto buna ebio, chindagera chiaito, ekiagera chindagera nachirochio nkorosi chire ensemo y'obomenyi bwa mwanyabanto, na obomenyi bwa mwanyagetinge. Igo ase rero minto mwanyagetinge nkorenge kwamanyire endagera enene mono yarenge y'omogusii ekoro kw'obori, na korwa ase obori ntwabwate erongori, ntwabwate obokima, ntwabwate amarwa. Nobokima obo ntwabwate ching'eni bware korierwa. Rero amatuko aya chindagera chiabeire echokio, ekobwatia na ng'aki kwamera, ng'ai omerete na ase okorema, na ase okorema na eki okoremerwa. Korende mbuya mono, mbuya mono minto mwanyagete inga ase onya korigereria enogo TV, oyo no mwalimu obino nyambane.